Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Bawipa min thangṭha si ko seh. Tuni zong Bawipa nih a ka zaangfah i tehte khaan khawhnak caan ṭha ka pek caah Bawipa min thangṭha si ko seh. Kaa lawm tuk, kaa lawm tuk, Bawipa a ṭha tuk tuni ka dir khawhmi hi Bawipa a liam i a liammi a vel thawngin ka dir khawhmi si kan Bawipa Jesuh a vel a liam i a liammi thawngin ka dir khawhmi si timi te kha ka vun chim duh i Bawipa ṭha tuk i tu tuni caan ah Bawipa bia tehrang ngaimi hna nan dihlak Bawipa nih chuahna an pe ko hna seh Bawipa nih thinlung taksa thlarau damnak Bawipa nih chuahna an pe ko seh Bawipa nih nan thinlung un piak hna selaw Bawipa bia te tete kan khanmi te hi Bawipa nih nan nunnak a thlachuan an pe ko hna seh timi kha Lawmhnak bia chim ka vun duh i atu zong keimah nih tete ka vun khan ṭhan lai i Bawipa nih a ka theihtermi tete, Bawipa nih a ka cawnpiakmi te kha, ka chim khawh zat te kha atu zongah tete ka vun khan ve ṭhan lai timi te kha Mister bik te a chim ka duh i te tuin i tete khan ka duhmi cu Jeremiah chung kha a si lai. Baibal ca ka vun rel ta lai. Jeremiah a ngan hlei sarih a hme panga in pariat tiang kha a si lai. Bawipa nih hi bangin a ti: Minung kha aa bochan i minung kha aa hngatchanmi ah a ser i Bawipa kha a mertakmi cu a cungah chiat tlung ko seh. Amah cu thasihram i a ummi burbuk bantuk a si. Ṭhatlonak a rat tikah zeihmanh a hmu lai lo. Ramlak i lungtamnak hmun ahcun Khua a sa lai, ahohmanh an um khawh lonak ci te ram ahcun a um lai. A mee pasarih, sihmanhsehlaw keimah kha a ka bochan i a ka hngatchanmi cu thluachuahnak ka pek lai. Amah cu tikam phunmi thingkung bantuk, tiva kam i hram a zammi bantuk a si. Vaupani a chuah tikah ṭih awk zeihmanh a ngei lo. A hnah cu hrim dildil a um zungzal ko. Khukheng kum a tlun tikah a zei a poi lo i a thei zong a dong lo. Bawipa nih, nih a bia a thanchuahnak pekpiak ko seh. Hika zawn tin Bawipa bochan, Bawipa bochan nun le Bawipa bochan lo in te, Bawipa bochan lo i minung aa bochanmi hna kong te hi nihin ah tete ka vun khan lai. Kei ka nunnak ah cun Bawipa bochan kha zeitluk in dah Bawipa hi bochan awk a tlak, hngatchan awk a tlak timi te kha tete ka vun khan than lai ti. Naiti zarh ah khan Jesuh cu lam le biatak le nunnak a si. Bawipa kha rak fuh hmenh, Nunnak a dih cangmi hna zong nih Jesuh ka rak hrilhhmenh. Jesuh cu nunnak petu a si. Lam a dong cang timi hna cu a lam a si. Bawipa a bia cu biatak a si timi te kha tete kan khan i tutan ah Bawipa nih tete a kan khantermi cu Bawipa kha aa bochan i aa hngatchanmi cu thluachuah ka pek hna lai timi te ka si. Bawipa nih keimah kha a ka bochan i a ka hngatchanmi cu thluachuahnak ka pek hna lai. Bawipa nih bia kan kamhmi ti sin hi Bawipa biakam si. Bawipa kha naa bochan i Bawipa lawnglawng kha naa naa hngatchan ahcun Bawipa nih thluachuahnak an pek lai i ti. Kha kha kha ti kha ti oh kha kha zeitluk in dah Bawipa bia hi sual a mum i zeitluk in dah Bawipa bia a thawn timi te kha tette kan vun khan lai i ti hi a cung i te hi te- a cung i te hi kan vun hrilhfiah hmasa lai i a tang i te kha cu hnuah Bawipa bochan ṭhawnnak Bawipa bochan loin zeihmanh sual a um lo zia. Phaisa i bochan, minung fimnak i bochan, suingun chawva i bochan, thilti khawhnak te hna i bochan cu aa bochanmi cu ee ti. Bawipa nih a cungah chiat tlung ko seh ti. Cu chiat tlung ko seh timi cu zeidah si ticun zeitluk i phaisa na ngeih zongah na chungah khan hnangamnak um bal lai lo. Na chungah khan lawmhnak, diriamhnak, daihnak kha um bal lai lo. Lungsivaknak lawngte, lungretheihnak lawngte kha kha a tlung lai timi kha Bawipa nih a chim duhmi te kha si te te kha kan von i ruah hna lai. Bawipa a ṭha tuk. Bawipa nih keimah zong damnak ṭhawnnak te a ka pek. Ka dam ka ṭhawng i Bawipa a ṭha. Tu tu zer tu zer nai zer tu thla chung te hi ti Bawipa nih a ka zaangfah cun keimah nih tette ka vun khan ve lai i cun khi hnu khin cun vai ah Bawipa nih vai kan pa zong a zaangfah cun kan pa nih khan tette vun khan ṭhan lai ti Ka lawm tuk Bawipa he a ṭhang tuk i Bawipa ṭhatnak kong chim le Bawipa nih kan cung i a tuahmi tete kha nih khuaruah har cu zeitluk in dah lawmh Bawipa he um ṭi kal ṭi cu zeitluk in dah a nuamh ti Bawipa ṭhatnak tete khan hi zeitluk in dah di remh timi te kha vai tete ka vun khan ṭhan ai zei da si ti cun kei cu Bawipa sinah ka chimmi cu zei da si ti Bawipa nangmah Nangmah hi diriam te kan thangṭhat lai. Nangmah nawl hi diriam te ka ngai lai. Bawipa, nang meh le umṭi direntzia le lawmhzia le hnangamnak umzia te ka Pa nifatin te si a thawtnam hi rak ka teh tengzar ko ka ti. Cucaah cun ka cu Bawipa, Bawipa te ka zoh i Bawipa te ka thangṭhat in ka diriam tuk. Bawipa he kan umṭi kan kal ṭi ka, ka diriam tuk i ti. Aw cucaah cun Bawipa bochanmi hna nunnak cu zeitluk in dah diremhnak a si tikah zei hmanh kan ngeih lo zong kan diriam zong zong kan i lawm zong Zeiruang kan pa nih a tuah dih, kan pa nih a, kan caan a ṭha bik in a khan timi kha Bawipa nih a kan hmuhter ti a khan. Kannih cu amah bochan ti le amah zoh le amah tuahmi hngah lawnglawng kha ka kha ti lawnglawng ka ti. Bawipa aa bochanmi a fale hna kan caah cun ka kha lawnglawng ka si ko. Zeihmanh khi kanmah tuah dih um lo. Bawipa nih Bawipa Jesuh nih kan tuahpiak dih cang nai a ti. Amah a tuahpiakmi te kha zumh i a nawl ngai i ka pa nih a tuahmi te kha Bawipa nih a caan zat tikah thil a tuah hnga dingmi tikah ka kha te kha zoh sa ko e timi te kha vun chim ka duh e tu cu kha hi kan zei le ti ti cun a hme panga nak ah Bawipa nih hi bang hin a ti ti minung kha aa bochan i Bawipa nih Bawipa nih Bawipa nih hi bangin a ti: Minung kha aa bochan i minung kha aa hngatchanmi ah aa ser i Bawipa kha a mertakmi cu a cungah chiat tlung ko seh, ti. Bawipa hi khuaruahhar si cu. Bawipa hi a ṭha tuk, a ṭha tuk nakin kan pa nih hin ri khiah ve cu. Kan pa hi a ṭha tuk, a ṭha tuk nakin kan pa hi ri a ngei ve. Cucu ri cu zei da si a kan hngah a lengmang i Bawipa sin a kan kir khawh ti lo cun zei da si ti cun Bawipa caan, Bawipa nih a kan ngaihthiammi caan te kha, Bawipa nih a kan khiahpiakmi caan te kha a dih i cucaah cun vel a ngei tukmi, dawtnak in a khat tukmi kan pa i a kan dawt tuk caah hin Bawipa sin i kir sawksawk Bawipa mi hmaite kor zokzok amah lawnglawng i bochan kha ka kha Bawipa nih a kan hngahmi ti si timi te kha Bawipa nih teteu in ka khanter i ti kaan zeitin a ti ti cun Bawipa nih keimah kha ka bochan lo i ti minung kha aa bochanmi aa hngatchanmi aa sermi hna cu ti Bawipa nih kha hika hin zeitin a ti Bawipa kha a mertak ni cu ti a cungah chiat tung ko seh ti cucu zei da si tu ahcun atu hi minung tampi cu kan kaan Bawipa Bawipa Bawipa kan ti nakin kan i bochanmi cu zei da si phaisa Kan i bochanmi cu kan thil ti khawhnak, kan fimnak, kan ṭhawnnak, kan inn, kan lo, kan zeizong ka hi, hi pawl hi, hi si ko cu. Kan kaa cun Bawipa kan ti, kan thinlung hi zei dah um, kan thinlung hi zei dah um, Bawipa na cun hika hin a ttang le cun ti na ti ti. Nan lungthin vialte hi Bawipa na caah a kan hmuh dih e ti. kan lungthin vialte Bawipa nih hmuh dih. Cucaah cun hi ka han Bawipa nih cutin a ti cu minung kha aa bochan aa hngatchan mi cu i Bawipa kha a mertak cu a cung a chiat ko ko seh law ti cucu zei da si ti kan i bochan tuk mi hna hi zei da si atu naa bochan tuk mi hi zei da si timi te kha keimah nih cun ka thei le lo na te nangmah nih na theih le Bawipa nak in na duh deuh mi kha zei da si Bawipa nak in na kawl deuh mi Bawipa nak in caan na pek deuh mi kha Bawipa nih khakha na cungah chiatlung ko seh ti. Bawipa nih khakha atu hin minung hi kan minung te lawng ti atu hin cun atampi in chim khawh si. Zeicaah tiah cun hi kan minung minung mifim mi cheu khan cun minung mifim mi thong kha kan i bochan hna asinatein mi cheu khan cun kanmah thil ti khawhnak kanmah fimnak kanmah ṭhawnnak kha kan i bochan bawipa kan ti kom natin kan lungthin cun keimah keimah keimah ti lawng ti kha khakha bawipa nih duh lo bawipa nih hi kan lungthin chung hrimhrim hi Bawipa nih nan lungthin vialte ka uk dih e ti caan hi kan lungthin cu Bawipa nangmah lawng ka si kho lo nangmah lo in zeihmanh ka tuah kho lo timi kha kan pa nih cu ka kha duhmi si ka kha a tang ah Bawipa nih a kan cawnpiakmi si i a si naten atu cu minung cheukhat hi ramdang hi hi ramdang a phanmi kan kan lungthin put hi Bawipa nih a ka hmuhtermi cu ngaihchia tuk a si hi atu Norway Europe ram siseh Australia siseh, US ram ah siseh, ramdang a phanmi vialte hi kan lungthin put hi ka ruah har si, ka ruah har si. Bawipa nih hin mu a kan zaangfah i ti ki vawlei lak te khin Bawipa nih a kan cuai hi hika zawn hin Bawipa zaangfahnak thawng khin mupi nih nih a fa le a zuanpi hna bantuk khan Bawipa nih hika tete hin a kan zuanpi. Kan pa min hmai kha kawl lo in kan pa lunglawmhter lo in kan pa tu kha i bochan lo in ti kha Suingun chawva kha kan kawl i atu cu Izipt zah sal ah kan i tang dih cang. Bawipa kha kan mertak cang. Bawipa nih keimah kha a ka mertakmi cu a cung a chiat tlung seh a timi chiatserhnak lam kha kan zut cuahmah cang. Khakhatte kha Bawipa nih na theihter hna lai ee tiah Bawipa nih a ka chimhmi si tu ni te a ti. Tu ni te tete khan kan um cucu cu zei da si. Bawipa nih hi ram ṭha kan thlahmi hin Bawipa nih keimah mi hmai kawl hna seh ti. Atu cu hika ram ṭha i a kan thlahmi vialte Bawipa nih lam pahnih a kan chiahpiak. thluachuahnak ram le chiatserhnak ram bawipa nih hika zul ram te hin ram ṭha a kan chiah nak hin bawipa min hmai ti lawng lawng kan kawl i amah bawipa duhnak te kha kan kawl kan thinlung dihlak in bawipa kan kawl ahcun bawipa nih thluachuahnak kan pek hna lai ti hi ram cung pi kan cawi hna lai ti hi hi hi hi hi ram ṭha cung pi hin ti bawipa nih kan cawi hna lai ti Asinain atu cu si loin anmah system le kanmah kan umnak law tu kha nawl tu kan cong i kanmah Bawipa fa le kannih cu ceunak fa kan si cu. Bawipa nih keimah ka zummi cu ee ti a chungah ceunak um ee ti cu keimah cu vawlei ceunak ka si ee ti. Oh, kha cucaah cun Bawipa mithmai a kawl lomi Hihi Bawipa ka mithmai a kawl lomi, vawlei fimnak a fimi hna pawl i a cung khi to kan si. Kannih cu thlarau fa, Bawipa kannih kan Pathian kan siangpahrang cu van le vawlei siangpahrang, siangpahrang vialte laka siangpahrang bak so a thimi men a kan thawhter kho tu, a um lomi zong umter kho tu, a bia kaa khat in ceunak um set cun a ceunak ummi Pathian si cu kan nih kan Pathian cu aw cucaah khan Bawipa nih hi ram ṭha kan phak tik hin ramdang i a kalmi vialte kan si ah ram ram chung i ummi kan si ah Bawipa nih keimah kha a ka bochan lo i a ka hngatchan lo i minung kha aa bochanmi cu ti a cungah chiatlung ko seh law ti khakha zeidah si Bawipa nakin kan duh deuhmi thil paohpaoh kha Bawipa nih a chim duhmi si ka kha thiang thlau nih a ka theihdammi si cucaah cun hi ram ṭha kan rak rat tikah zeidah kan duh bik kha bawipa min hmai pek loin bawipa tu kha kawl anmah system le anmah nunning kha kan kawl he suimun chawva bawipa na kan suimun chawva kha kan duh deuh asinain suimun chawva cu kan ngei maw kan kawl bawipa na kawl mi cu na hmuh lai ti Kan kawlmi cu kan hmuh ko e asinain kan chung i hnangamnak um maw lawmhnak um maw derepnak um maw ngaihchiatnak lawng te lungretheihnak lawng te sivanghnak lawng te si tam deuh ngaih poh dam deuh lungre a theimi vawlei si aw cucah khan khakhat ka bawipa na timi si cu micheu kha cu kha ca kan cawng kan fim tuk hoi Ca kan cawng kan fim tuk hi kha hika zawn system te kan ngei i zeihmanh a si lomi nehsawhnak kan i panti kan i porhlaw kan i vuam kai bawi kan kaan bawipa thawng kan ti a si nemmam lo bawipa nih kan thinlung vialte a theih dih a zei nemmam cu kan fimnak kan thi ti khawhnak vialte kha kan i bochan nai ka kha bawipa nih duh lo i ka bantuk mi na cung a khan cu ne bawipa nih chiat saknak a tlung lai ti cu chiat saknak cu zei da si chiatsaknak timi hi mu mit in hmuh khawh mit in hmuh khawh mi zong mi mit in hmuh khawh lomi chiatsaknak zong cu mit in hmuh khawh lomi chiatsaknak ka bi ṭihnung tuk cu zeidah si chung hin thinphannak thlaraunak zeitik hmanh i nuamh lonak hite na chiatsaknak su cu lungretheihnak pakhat hnu pakhat in lungretheihnak ka chuak inn chung khur khara kha Cucu zei dah si phaisa tampi kan ngei lengluang ko. Kha kan fale hna an hrawk. Kan fale hna kha ca an thiam lo, nawl an ngai lo, an duh poh an, an va. Kha kha doko Bawipa nih chia saknak te cu. Kan vale hna zu an din, an duh poh um Bawipa mi hmai in kawl u lo. Kha te hna do chia saknak cu cu. Kan nupi le hna Facebook lawng te an zau. Bawipa bia zong an rel ti lo. Bawipa min hmai zong an kawl ti lo. Kha, kha te hna ka do chia saknak cu si cu. A tam tuk a tam tuk chim ding ahcun cucaah cun ee ti Bawipa nih zeidah zeidah zeidah a tuhin hika zawn tein a kan cawnpiak ticun Bawipa Bawipa lawnglawng he bochan awk a tlak cucaah cun Bawipa nih keimah kha a ka bochan a ka hngalchan cu thluachuahnak ka pek lai ee ti Bawipa bochan loin kan kawlmi thil vialte hna hi chiatserhnak an si timi tikah Bawipa nakin kan duh deuhmi thil vialte hi Bawipa nakin na duh deuhmi kha zei dah si Bawipa nakin na duh deuhmi kha thil la ri ni la puan a si cun khakha na ca ngaihchiattertu khakha na ca thluachuah a phittu kha si ko Bawipa nakin na duh deuhmi rian a si cun khakha na ca thluachuah a phittu rian si ko la hi ka rian ka tuan hi kaa lawm le na tala naa lawm le mam le lo na ngaih an chiattertu na cungah thluachuah a phittu na in chung khar khar kha Thluachuah kutka a phittu kha a si ko lai. Cucaah cun cucu zei na si ticun Bawipa lawnglawng amah Bawipa lawnglawng kha pakhatnak a chia duh ee. Cucaah cun hika hin zeitindah ti rih tiah cun he amah cu thasiram ah a ummi burbuk bantuk a si ti ṭhatlonak a rat tikah zeihin a hmu lai lo ee ti. Cucaah cun Bawipa nawl a ngai lomi hna cu ti zeidah kan tuah ti men an thei lo an tuahmi men hi hi thihnak zong hi an langh thluahmah ko cu an kal thluahmah ko cu atu zong kan min hi kan hmuh thluahmah ko hna bawipa nih kan hmuh thluahmah ko hna nan tuahmi hi a ṭha lo e ti kan chim cuahmah bu ko men an duh lo zei ruangah setan an mit cawnter cang hna bawipa nu an ngei lo tikah bawipa nih a cawnpiak kho ti hna lo tikah an chunglei vialte kha a muih dih cang cang a muih dih cang caah an tuahmi lam an zulhmi lam an tuahmi hi thihnak lam a si timi hi zeitluk cawnpiak men an thei kho ti lo khakhat ko bawipa nih a chimmi si cu ṭhatlonak a rate an hmu kho lo, an pah chih thluahmah ko. A donghnak cu maka thihnak si ti cu. Khakha Bawipa nawl a ngai lomi hna pawl, Bawipa nawl a ngai lomi cu ṭhatlonak a rak ti khan hmuh khawh si lo. Zei ruangah an chung kha a muih dih cang caah, ceunak kha, ceunak kha an chung a um ti lo caah an hmu kho ti lo ee ti cu. Kha cah khan Bawipa nih zeitindah ti ti cun Minung kha bochan a duh lo. Zeihmanh in bochan a duh lo. Amah lawnglawng bochan duhmi Pathian si ti. Kannih Laimi cu Bawipa kan duh lo, biakinn kan duh cu. Kha. Kanmah pum hi thlarau biakinn si kan thei lo cu. Kanmah pum tu hi i dawt hau cu. Kan chung hi thiangthlau ṭhawnnak u. Kanmah hi Bawipa hi i hawikomh hau. Kanmah hi nifatin te Bawipa hawikomh hau, thiangthlarau hawikomh hau. Bawipa caan pe hau, Bawipa bia rel hau, thiangthlau suam hau, Bawipa nangmah nawl ngaimi fanu ti asi ka duh. Na duh ning bang na ka sersiam, na duh ning bang ka cawnpiak. Ka chung i ka ziarngaihnak, ka nahchuahnak, ka thurlawmnak vialte thiangthlau, ka kholh dih, ka then dih, ka pa. A thiangmi thinlung rak zaangfa ko, ruahnak ṭha thinlung ṭha rak zaangfa, nangmah an lawmhmi thinlung, nangmah nawl ngaimi thinlung, nangmah dawttuknak thinlung rak zaangfa ko law ti ko. Hi kan pung hi Bawipa pek ding si cu. Kannih cu hi kan pum hi kal tak riangmang biakinn khi biakinn ah khin Bawipa um rua tak an rel cu. Hi na pum hi dawkaw biakinn hi hi dawkaw thlarau biakinn cu si cu. Hi kan thiang thlau a kha hmasa cu. Hi hi ka kan chung hin ṭhawnnak Bawipa ṭhawnnak a kha hnu ah kan a leng lei vialte kan ceu khawh dih hna lai cu. Cucu zeidah si kha Bawipa nih lamkaltu a kan cawnpiak ko kha. Kan pum hi Jerusalem kanmah hi kan damtam sau. Cu ruang ahcun pei atu Laimi tampi kan i palh, atu Laimi tampi vialte kan i palh tuk i Bawipa kha hmuihma pe loin hi kan nunnak ah kan chungah thiangthla ka um loin Biakinn ah kan kal i Biakinn ah kan kal tikah Bawipa! Zeitindah kan i cawnpiak, zeitindah kan i hruai, zeitindah kan ṭhut kan dir, kan i tuahmi Bawipa a lawmh ma lawmh lo ti zong kan thei ti lo cu. Bawipa ka thiang thlarau nih a kan cawnpiak khawh ti lo tikah, thiang thlarau he kan ṭhut kan dir kan kal ti lo tikah, Bawipa a lawmh le lawmh lomi hmanh kan thei ti lo. Thil ṭha tuahnak in kan kal. Thil ṭha nih khan Bawipa a lawmhter lo ee. Bawipa nih a ṭha timi lawng kha a ṭha. Kanmah nih a ṭha ti kan tuahmi hin Bawipa pakhat nih a lawmhter lo ee. Cucaah cun Bawipa hi z- kanmah kan pum thiang thlarau biakinn hi dakaw, kanmah kan pum hi a dam hmasa hau cu. Kanmah pum hmasa, kanmah kan pum a dam hmasa lo cun zeitindah, zeitindah, zeitindah, zeitindah kan Khrih kan innchungkhur kha kan Khrihfabu cu dam khawh lai. Kanmah kan pum cu pei i dawt hmasau cu. Khikhi biakinn minung sak chommi khi zeihmanh si lo cu. Hri na pum hi a dam hmasau cu. Cu ruang cun pei kan pum a dam lo caah kan va kal biakinn ah kan kal. Kan kal i zeihmanh kan kan va kal sawh va chuah va langh sawsawh. Ah, kan kal, kan, kan va kal. Kan ning tein kan kir ṭhan. Zei lawmhnak, daihnak, hnangamnak, ṭhawnnak zong kan co lo. Kan zawt cun kan zawt buin kan kal i kan kir lei kan, kan, kan zut bu tein kan kil. Cu lawng zong si lo Bawipa nih Bawipa nawl kan ngai ti lo tikah biakinn i pumhnak Khrihfabu kip ah thiangthlau a cawlcang ti lo. Cu thiangthlau a cawlcang lo tikah cun zeidah Khrihfabu ah hin zei a si? Porhlawtnak ruam kainak thleidannak na khat cang. Bawipa nih a ka cawnpiakmi cu zei da si ti cun Khrihfabu a hin e ti thleidannak a sannak bik hi biaknak a si ti biakinn a si ti Khrihfabu biakinn ah hin ee ti Bawipa nih zeidah ka cawnpiak rih ti cun mifim mi hmunhma ngeihnak, mirum mi hmunhma ngeihnak, sifak ngakṭah hmunhma an ngei lo ee ti. Thleidannak a sannak bik hi biakinn si ee ti cu. Zeiruangah? Bawipa he kanmah pumpak kha Bawipa he kan i hawikomh lo tikah mifim cathiam kanmah minung mit in Bawipa mit kan ngeih lo tikah chunglei thiangthlau nih a kan cawnpiak lo tikah Bawipa nih thiangthlau mit kan ngeih lo tikah Khrihfa upa kan thim hna zong kanmah duh ning Bawipa bia lawng kan i thim tikah kha hruaitu kan pastor hna zong a fim ca thiam Reverend Doctor Akai Ting kan i thim hna tikah Bawipa aa lawm ti lo Bawipa aa lawmh lo tikah minung chung hin dinnak taktak a um lo Thiang Thlarau cu dinnak tel lo Thiang Thlarau cu rian ṭuan lo cu cu caah Khrihfabu hin thleidannak a khat Dawtnak um lo, dawtnak um lo, thleidannak lawng te khan Bawipa thiangthla cawcang nemmam lo. Cu ruang ahcun pei kan i ṭhen dih cu, kan kuai dih cu. Hi kan pum a dam lo ca pei si cu. Cucu zeidah a hramthawk cu si. Bawipa nakin khan zeidah kan kawl. Kha Bawipa kha kan mertak i pei Bawipa nakin a dang kha usa kan pek cu Bawipa nakin pei phaisa suingun chawva kha caan kan pek cu Bawipa kha kan i thim cu kan kaam Bawipa kan ti kan tuahmi thil cu Bawipa nih thei dih cu kan zulhmi lam cu kha zeidah si Bawipa nak kan duh deuhmi rian Bawipa nak kan duh deuhmi fimnak Bawipa nakin kan duh deuhmi thil ti khawhnak aw kha te hna ka dawk aw Bawipa nih a duh lo cu Cu ruangah cun pei Bawipa nih kan thangṭhatnak men hi Bawipa nih a lawmh ti lo cu. Cu ruangah cun pei zei kan tuah ti men kan thei ti lo hi atu hihi atu kan nunning hi Bawipa Thiang Thlarau nih a kan cawnpiak ti lo pei thil ṭha tuah in kan kal dih hi Khrihfabu vialte Bawipa a lawmhmi thil hi zei dah si ti men kan thei ti lo hi Bawipa nih a lawmhmi atu cu biatak a chimmi tu kha mihrut ti si i kha minung duhning in bia a chimmi tu kha mifim ti si cang hi. Isaiah chungah cun zeitindah ti biatak biakinn pumhnak in hneknak kha ne ti biatak chim kha a tlawm tuk cang caah ti biatak a chimmi cu mi nih mahrut an ti hna ti cu atu chan cun bawipa biatak a chimmi bawipa nih hihi a duhmi si bawipa nih a kan cawnpiakmi si hi kan ram le kan miphun hi bawipa sinah kir hna u sih ti kan au an kan au cuahmah annih cu mahrut an i bia cu ngai hlah u sih kan ti ko ta damnak ding Bawipa biatak aupimi hna cu a bia ngai hna hlah u sih law ti si kha Bawipa nawl ngai lomi kha mah thazaang aa bochanmi phaisa thazaang aa bochan in phaisa thazaang bochan in kha minung fimnak bochan in rian a tuanmi hna cu tuhin mipi nih an luat bikmi hna si ko lo maw kha cucu pei Bawipa nih kha bantuk mi hna cung cun chiat tlung seh ti cu ṭhatlonak a rat tik ah zeihmanh hmu lai lo ee ti cu cucu pei atu hi a tling thluahmah hihi chiat kan chiat hrut aa tong thluahmah hi kha cucaah cun khakha khakha te khate bawipa bawipa aa bochan lomi hna bawipa a mer takmi hna cungah tlungmi chiatserhnak a tampi ti tampi kha khi a caan kan ngeih cun ti ka vun tuah ka vun chim ṭhan lai. Cucaah cun atu ah hin Bawipa a mer takmi na si sual a si cun Bawipa sin rak kir zokzok. Na ka in Bawipa Bawipa nakin na tuahmi kha zei dah si? Caan na pek bikmi, na ruah bikmi kha zei dah si? Khakha na pek khakha naa thimmi si khah. Naa fian lo sual ah. Bawipa aa bochan timi cu amah Bawipa lawnglawng zohmi, amah Bawipa nih thu cun a thu dirmi, dir cun a dir timi, Bawipa bia ning loin cu zei pakhat nih a tuah lomi hna ka daw. Bawipa lawnglawng aa bochanmi hna cu a si. Atu mit cheukhat tampi cu ti Bawipa bochan le bochan lo zong kan temh lo. I zeitin kan thlarau mit cu tuk cang i ti zeihmanh nih kan thei khawh ti lo. Zeihmanh nih kan hngal kho ti lo. Atu cu Satan bak nih hin hlen khawh chung mi a hlen cang hna ti. I atu hi biatak khi ka piangthar i atu mi tampi hin pakhat hen biatak he an pemh ti lo. Pa thinlung an pemh ti lo. Pa ngaihchiatertu lawngte kan sang. Cu ruang ah cun atu hin Bawipa mithmai te kawl hi Bawipa sin a rami fimnak, Bawipa sin a rami hngalh hngalhthiamnak hi Thiang Thlarau he i hawikomh i Thiang Thlarau nih cawnpiak kan hau cang. Cu lo ah cun Bawipa ngaihchiattertu, Bawipa lungfahtertu kan si sual lai. Cucaah cun atu te hin Hihi te hi te, hihi te na tuahmi te kha atu hin Bawipa a mer takmi na si sual cun atu hi caan um rih ko. Bawipa sinah khan rak kir hman. Bawipa sinah khan rak kir. Na tuahmi na, Bawipa nakin na duh deuhmi thil vialte kha kaltak law Bawipa te na thinlung dihlak bak khan Bawipa kha vun au ṭhan law Bawipa kha hmunhma vun pe ṭhan law Bawipa nih khan thluachuah an pek lai. Cu tikah khan Bawipa nih zeidah a tuahmi, Bawipa lawmhmi thil hi zeidah si, Bawipa duhmi hi zeidah si timi kha Thiang Thlarau nih na khat hnu nih khan an cawnpiak thluahmah lai. Cucaah cun tu ni ah Bawipa Bawipa bochan loin fimnak suingun chawva aa thimmi na si cun Bawipa sinah rak kir zokzok timi te kha hi te a pakhat hna vun chim ka duh i te he a chung te he ka zon a tang te pasarih nak te hin vun chim ka duh mi te cu kan zeitin da ti ti cun sihmanhsehlaw keimah kha a ka bochan i a ka hmatchan mi cu thluachuahnak ka pek lai amen amah cu tikam phun mi thingkung bantuk bantuk Tiva kam i hram a zammi bantuk a si ti vaupi nih a chuah tikah ṭih awk zeihmanh a ngei lo. An hnah cu hring dildel a um zungzal ko. Khukheen kum a tlun tikah a zei a poi lo i a thei zong a dong lo ti kha Bawipa nih hika hin zeitin diti kha keimah kha a ka bochan i a ka hngatchanmi cu thluachuahnak ka pek lai ee ti tiva kam ah a khomi thingkung bantuk si lai ee ti cu a caan hmaan nih a theitlai lai ee ti zeitluk harsatnak zei bantuk nilin zei bantuk zong ai nih a tei kho lai lo ee ti cu kha bawipa hi khuaruahhar cu bochan awk a tlak tukmi ti kei cu ka nu tuk ti ka bawipa Jesuh hi ti bochan awk a tlak tukmi Pathian hngatchan awk a tlak tukmi Pathian amah lawnglawng bochan duhmi Pathian si hi ka pau tette ka khan zungzal lai ka ti a zungzal kan hlawm le a zungzal kan phang ṭhan le a zungzal na nu ka ngai le ka ti te khin thangṭhat timi te hi bawipa na ka pemhter ma cet tin na si cun hi te hi ka von chim ta lai te mm Thangṭhat timi cu ka pa nih zeidah a ti ti, laam i thangṭhat lawng hi si lo ee ti. Bawipa ṭhatnak nih fatin tein a chim i Bawipa lawnglawng na ruah ee ti. Aw ka pa nih a ka tuahpiakmi ti na kaan Bawipa ṭhatnak na chim hi mi Bawipa na ka thangṭhat a si ee ti. Thangṭhat laam lawng zong hi a za lo. Bawipa kha ruah peng kaa zong Bawipa ṭhatnak Bawipa nih a kan tuahpiakmi tette khan peng kha aw ka kha hna kha ka kha Bawipa thangṭhat cu si ee ti cu. Bawipa khiti Bawipa te lawng a zohmi hna nih cun ti Bawipa hi zeitluk in dah ka chim peng ko lai ti bochan awk a tlak, ngakchan awk a tlak ti. Kei cu ka nunnak hin ka tem tuk i khi ka nunnak te hin ti Bawipa nih a ka cawnpiak mi te sin ti Bawipa hi Bawipa hi um ṭi kal ṭi zeitluk in dah ka direm, zei hmenh ka ngaih lo zong ka direm tuk. Zeihmanh kan ngei lo, zeihmanh kan ngei lo natin Bawipa he kan umṭi cu kan diriam tuk. Bawipa ṭhatnak ka chim cu ka diriam tuk i Bawipa pa sin i hin ka kun i Bawipa sin i thla ka vun cam, thiang thlarau nih a vun ka tong i Bawipa sinah ka thinlung dihlak ka vun buk i Bawipa sinah ka ṭah hrim cu ngam ka duh ti lo. Khakha Bawipa nih pekmi diriamnak bak kha Ka khabak ka diriam tuk. Cu tluk cun, cu tluk cun Bawipa aa bochan, aa hngatchanmi cu Bawipa nih thluachuahnak ka pek hna lai tiim tikah ka cungte a tlung cu khakha. Zei na si ticun kei cu Bawipa lawnglawng kha ka zoh. Bawipa lawnglawng kaa hngatchan. Bawipa bia te lawnglawng kha ka ruat. Khattelei khattelei in ka hawile kan i chawnh tikah khattelei khattelei bia ramen hi chuak khi ka chuahter. Zeicah cun minung aw tam tuk kan theih cu kan thinlung kha a ṭe zau. Cucaah cun minung aw tam tuk theih kha ka duh lo. Bawipa he hol lawnglawng i hawikom. Bawipa bia ning i a thu a dirmi te lawnglawng si ka ka duh. Ka pa nih thu tin thu ka pa nih dir cun dir timi te i thut le dir lawng kha aa thiammi ka si. Cucaah cun Bawipa nih aa bochan. Bawipa nih keimah kha a ka bochan ka hngalchanmi cu thluachuahnak ka pek hna lai ee ti. Cucu zei da si hi tluk Bawipa nih kha ka zaw ka dam lo nakin amah lawnglawng kaa bochan tikah ka tonmi harnak vialte Bawipa nih khuaruah a rak umpi. Kha ruahhar a ka dirpi. kha a zeidang kong cu ka vun chim la lo te atu anai bik covid ko nga khan kha ka vun chim le kha kei cu kei cu ka chim chang kha mizaw te midam lo te ka si tikah hin bawipa lo lo he ka bochan i bawipa lo lo ka bochan bawipa lo bochan ding ka ngai lo caah kei cu bawipa lo lo a bochan mi si kei cu a dam lo mi ti ka si ka kal hi a tha lo ka kal kha rak rawk i ka kal kha kanmah na awi kanmah na awi hin thei ti dia li se kan ti ti kal hi zet khat a oi thum ka tul zet khat oi thum ka tul chel oi li ka tul chel lengmang si chu tikah kha tete ka vun khan thua ma te lai ti khi an hui ka ton mi ti chu kha covid kha vun tla covid kha vun chuak ko chu covid kha vun chuak te khan zai da si ti chun atu bantuk akal adam lo deuh mi hi man tuk chan chun ti anung tuk e thin chal bak hi ko e an ti chu kha an ṭih tuk an ṭih tuk an lau tuk ka sibawi te zong an lau tuk sinain bawipa kei cu kei cu kei cu hi hi covid hi covid a chuahtertu fa pei ka si cu hi covid vialte nawl a ngei dihtu fa ka si timi ka bawipa na ka pemhter cu bawipa lawnglawng ka zoh tikah bawipa te lawnglawng kaa ngachan tikah ka pa nih zeitin na ti kha Isaiah sawm ruk A me kul le riat khan te te tin a ti. Vanpang nih khua a ven bantuk in kan ven ee ti cu kha. Nangmah cu kan khamh cang na ka thangṭhat le rawhralnak nih an tawng kho lai lo ee ti. Khakhat te khat te ka von in ka von in rel piak hna lai te. Mm. Te kha ka duh tuk ee Bawipa nih. Mihi Baibal cu cang, mihi Baibal cu cang ti hei te. Isaiah sawmruk a hme lai riat ti ki te. Puar ṭhawnnak thawng kha theih a si ti lai lo. Rawhnak nih na ram cu a hninh ti lai lo. Vanpang nih khua a ve bangin kan ven lai i i kan huhphenh lai. Nangmah cu kan khamh cah na ka thangṭhat lai. Amen. Kha Bawipa nih a ti. Khakha COVID cung khan kha khakha COVID kha zeitluk in dah ṭih nun nan theih ko cu ti an vun thi cu amah cu ti kha Norway lamang kan nih Norway ram lebang cu a si tik tuk a si tik tuk ruah har seh. Kan hi Norway ram cu ti sikan an ngei tuk i luatdawng kan vun chuah kan vun chiat i kannih cu ka ram thereh kan ti ti kanmah holh in kan kha. Tein kan vun ti Bawipa nih zeitindah ka ti ṭih hlah vanpang mi phua ven bantuk kan ven hi covid in an tawng kho lai lo ee a ka ti cu amen hallelujah Bawipa ka pa bia kha ka sinah phak ka ṭih nemam ti lo Zeiruangah? Van le vawlei cu rawk a rawk le sihmanh ka bia cu rawk le lo ee ti cu. A bia cu Jesuh si cu. Jesuh cu van le vawlei siangpahrang si cu kan siangpahrang pa nih ṭihhla kan khangh kan ven. Vanpang nih khua a ven bantuk kan ven zeihmanh nih an tawng kho ti le lo ee a ka ti cu kha. Cu tikah kha ka zeihmanh ka ṭihnak vialte kha ka chung ṭihnak vialte mah tluk an thi thluahmah an lo thluahmah covid kong cu va nei cung piahtet bin ah zong amah lawngte kha ra ko cu cu ti ka kei cu a kal ti aa ṭawlmi ka si taxi ne khan a rak ka don i taxi ne khan a ka lakmi ka su zingka khan taxi ne a ka don i ka kal kha nazi pali ka ṭawl i mah dih nu khan taxi ne a ka thlah lengmangmi khi ka si cu Cuticun Bawipa nih zeidah a ka tuahpiak kha? Midang cu an lungre thei tung, a kal aa ṭawlmi pawl, keimah men tu a kal aa ṭawlmi pawl cu ei kan thi ko lai an ti. An, an lungre thei tung. Sinain Bawipa nih ṭi hlah, vanpang nih khua ve bantukin kan ven ee ti cu kan ven kan huhphenh zeihmanh nih an tawng kho lai lo ee a ka ti cu kha. Bawipa tiah a bochanmi hna cu zeitindah ti kha vapa nih a chuah tikah ṭih awk zeihmanh um lo ee ti cu harnak a phak tikah zeihmanh ṭih awk um lo e an ti cun vawlei cungah ṭihnung bikmi thihrai purral in timi kha Bawipa nih ṭih hlah ka ti tikah cun ka ṭih ti lo cu Bawipa nih khuaruahharnak a umpi khuaruahharnak ka di pi cucun keimah he kal aa ṭol ṭimi tete kha tar tete an ṭi tuk cu ka kha tar tete kha zei ruangah an ṭi zi an ṭi lai lo anih cu bochan dih an ngei lo cu ta Silawng an i bochan cu si le sibawi te lawng an i bochan hna cu. Cu tikah sibawi te nih an nih cun sibawi te nih an tuah khawhmi cu a ṭaiṭa pakhat lawng si thil pakhat tiang lawng an tuah khawh. Mi nunnak an peh kho ti lo. Zawtnak a khammi siin kan kawlpiak hna te makha si zong kha khi hundred percent hundred percent khan a kan kham kho nem mam lo cu. Anmah nih cun an tuah kho ve lo cu. Cu ruang cu ka hawile pawl cu an ṭih tuk, an thinphang tuk. Kha. Zilen na ṭih lo man tike cu ka ṭih lo ee. Jesuh ka ngei ee ka ti cu. Kha. Bawipa nih ka umpi bia li se ka tu ka kal ka tu nakin ni fatin te Bawipa bia ka rel. Ni fatin te Norway ram pi thluachuah ka pek. Bawipa Norway ram hi Jesuh na min thluachuahnak ka pek ka ti. Norway ram hi thluachuah co ṭhan seh. Bawipa mi hmai kawl ṭhan hna seh. Bawipa lawmhter mi khuale ram si hna seh. Kan pawngkam vialte nih thlarau ti lo einak kan hmang ṭhan hna seh. ka ti cu Bawipa nih Bawipa nih Norway ram thluachuahnak a ka pek cu sizung ka kal ka ṭawl hi nak hi dot nga nak si dot nga nak a cung bak in ka kal fatin te ka kut i ka tar i Norway ram thluachuahnak ka pek cu ka sia mah ten hin in ka zoh i zinglен a ra cang la zeidah tuh hnga timi in ka zoh cu Bible ca ka rel Baibal ca kha ka rel peng tik hin aw annih cu Jesuh a duh tuk ee an ka ti cu. Bawipa kan nun hi Jesuh kan nun nih hin ti kanmah nih kan kaa chim hau lo kan nunnak nih khan a langhter hau. Oh. A cu tuk ṭih phannak lakah kha sizung zong le zeitluk dah kan ṭih cutin ni fatin te rawl in kan pek tawnmi hmenh kha covid a si cu rawl zong khan kan pe duh ti lo zei ruangah ti cun maka khan covid kha khi rawl i tonghnak le i veinak in khan i ku fawi tuk an ti tik rawl zong in kan pe duh ti lo khat tuk tiang khan sizung zong in an ṭih Cu lakah cun hnangam tein Bawipa nih thinphan lo tein Bawipa aa bochanmi hna cu kha Bawipa ti lawlaw a zoh vemi hna Bawipa ka Pa kei cu bochan ding ka ngei lo nangmah lawlaw kan bochan ko ee ka ti tikah cun kha ṭihnak vialte kha ka lak tik i a cu tluk covid ṭhirai lakah cun kei cu hnangam tein ka kal tikah ṭung cu kha Bawipa bia tling ko law maw Bawipa bia tling ko law maw kha Vaang pahnih a chuah tikah ṭih awk um lo ee, ti. An hnah cu hring vialte in an um i khukheng kum a tlin tikah zeihmanh a phan a um lo ee, ti. A thei kha a tlai zungzal ko ee, ti. Nifatin te kaa lawmh ning te Bawipa ka lawmh zungzal ko. Ka kal fatin te nifatin te thluachuah ka pek ko hna. Ka siamah te zong ka kai zungzal ko hna. Ka siamah te ne nang nih special minung na si ee, a ka ti cu. Ka siam ah tete ka sibawi te nih inn ka dawt tuk i Bawipa nih a ṭha tuk an thinlung ah rian a ṭuan i ti ka sibawi te le ka siam ah te nih inn ka zamh ning a ṭhat ning i ka ruah arsi cu. Bawipa nih kumpi kum nga chung sizung ah nun a ka cawnpiak i ti Bawipa nih khuaruah har a ka umpi na khuaruah har a ka dir pinah bochan awk a tlak tukmi hngatchan awk a tlak tukmi a bia hi zeitluk in dah bochan awk a tlakmi Pathian si ka kut min hmuh kut tong in Bawipa nih a ka tawngter cu. Cucaah cun Bawipa aa bochanmi hna cu ti kan ṭihmi phun skim kan khamh hna ee ti cu. Bawipa nih harnak kha nan tong lai lo ti cu nan tong lai lo ti lo harnak nih khan an tei hna lai lo ee ti nan tonmi harnak nih khan an tei hna lai lo ee ti. Ka ṭin Bawipa nih hnangam tein ṭheksi nih a ka don. Ka ṭheksi cu minung minung kip nih an van citmi cu cutuk ko. Makha ṭheksi nih khan a ka don. Makha ṭheksi nih khan a ka thlah ni fithin te cutuk covid lak ahcun. Sinain Bawipa nih kha zei zeitin deti Bawipa zeitin deti ti cun kha keimah nih kan huhphenh keimah nih nih kan khamh caah na ṭih awk zeihmanh um lo hei a kan ti ti. Bawipa hnangam te le thadam ten khan tluk covid lak ah khan Bawipa nih a ka chiah cu haleluia. Bawipa hi bochan awk a tlak tuk i hngatchan awk a tlak tuk e. Cucaah cun Bawipa nih keimah kha a ka bochan a hnga cunmi cu thluachuahnak ka pek hna lai e ti cun Bawipa nih zeitintiah ka pa ruak ka chuan pah te zong hin ti Bawipa hi ka zoh i ti Bawipa te nih okay cu ka kei ka thawngtha te cu ti keimah nih ka hmu ka tonmi te ka te te ka khan ti ror ka chuan pah te Bawipa laklawng ka zoh i Bawipa nih zeitin dah ka ti ti cu atun atu muihnak hna hi ceunak kan thlen piak lai e a ka ti cu atu na ngaihchiatnak Atu na zawtnak hna hi ti lunglawmhnak kan thlen piak lai ee ti Bawipa hihi na zawtnak te hna hi ti ni ni khat cu na philh dih te lai ee ti na philh dih dingmi thil lawng te an si ee ti cun Bawipa nih tu cah ka zaangfai a bia vialte kha ka kha hi ti ka kha ka zawt ling thih thiam ka rak thi i ka zawtmi vialte kha atu cu Bawipa nih a ka zaangfai i atu cu Bawipa nih kal thar te ka pek cang hi ti ka te hna zong ka ki hmai zarh lei a ti Bawipa nih zeitindah kal thar na hi Bawipa nih a ka pek Bawipa a bia a ra hmasa hnuah Bawipa nih a kal a ka pek hna a tlinter hna kong te hna ka ti hmaizarh tete ka khan ṭhan te lai ti kei cu keimah i ka hmuhmi te ka tonmi te kha tete ka khan lai caah aw cucaah cun Bawipa nih kha cutin a ti a tumihnak hi ceunak an thlen piak lai ti cu Bawipa lawlaw a zohmi hna Bawipa nawlte a ngaimi hna Bawipa zeihdang vialte hna kan thil dang vialte hna kan Bawipa lawnglawng a zohmi hna kha cu Bawipa nih zeitin a ti? Nan muihnak hi ceunak kan thlenpiak hna lai ti. A kan thlenpiak dih taktak cu kha. Bawipa bia tling cu a caan hmaan te a thei kan par cu a caan hmaan tein Bawipa kan thangṭhat fatin te Bawipa kan thangṭu zingka kan tho Bawipa bia kan rel chun ah Bawipa kan thangṭhat Bawipa he kan i hawikom ka pa duhnak hi zei na si hnga? Bawipa nih a duhnak kan cawnpiak. A lawmhmi thil a kan cawnpiak, a lawmh lomi thil a kan cawnpiak. Bawipa nih a duhnak kan cawnpiak cu ka pa, ka pa thinlung a ngeimi fanu te a si ka duh i ka pa nih a thinlung ka pakhat hnu pakhat a kan cawnpiak cu. Kan pa hi zeitluk in dah bochan awk a tlak i hngatchan awk a tlakmi Pathian a si. Cucaah cu le Bawipa nih tiin a ti. Keimah kha a ka ngachan i a ka bochanmi hna cu ee, thluachuahnak ka pek hna. Tivak kamah a khomi thingkung bantuk an si lai ee. Zeitik men an hna khawh ee bal lo ee ti. Hringdir den an um lai. A thei kha a tlai zungzal ko lai ee ti ka. Cucaah cun Bawipa a bochanmi hna nunnak cu zei bantuk harnak kan ton zongah, zei bantuk harnak vawlei thlichia te let a rat thluahmah zongah zeihmanh nih a kan tei lo ee. A caan hmaan tein a thei a tlaimi thingkung bantuk kan si ko. Kan nunnak a ninghlau zungzal ko. Zeibantuk thil kan ton zong kan pa sin kan i lawm zungzal ko. Zeibantuk thil kan ton zong kan pa nih kan caah ṭhabik a khan timi kha Bawipa nih a kan chimh cang caah kan hna ngam tuk. Khakha Bawipa nih a timi cucu cu khakha hnangam deih na kan ngeih khawh nakhnga ti khan Bawipa lawnglawng kawl hau cu. Bawipa he ka hawikom hau. Bawipa bia rian hau. Zeidang vialte na kan khan Bawipa kha pakhatnak a chiah hau. Cu lawnglawng nih khan khakha lawmhnak daihnak hna umnak kha Bawipa nih nan co lai ti cu Bawipa na hi amah lawnglawng pakhat na chia duh vemi si cu amah lawnglawng kha pakhatnak na chiah cun kan am kanmah kha kan pa nih khan pakhatnak kan chiah ve cu cu bantuk cu si ve cu kan pa hi kan pa hi minung thinlung ngei ve mi si cu zeitin dah ka ti kha Bawipa nawl a ngaimi hna cu ee ka ti kha kan duhmi cu chim lo kan ruahmi bani Bawipa nih a tlinter dih ee ka ti kha Kannih innchungkhar cu mah tluk kum pi kum li kum nga chung ka zut ahhin nitin te ka dam khi hiti ka kut ka herh khawh cun ka pa kaa lawm tuk ka ti. Sizung ka um bu zong bawi ka pa kaa lawm tuk ee ka ti. Ka thaw zeitluk i a dih cu amah zong ahkhin ka pa kaa lawm tuk ee ka ti. Ka pa kha ka pa thi ka kei cu kei cu zeitik hmanh ah thi ding kaa tim lo. Ka pa nih a ka damter ṭhan lai i vawlei cung piah hin ka pa hi bochan awk a tlak tuk i hngatchan awk a tlak tukmi Pathian a si zia hi tehte ka khaan lai ee tiah ka pa ka chimh zungzal. Cucu cucu Bawipa nih ka tlinter lai ee ti cu kha Atu cu Bawipa ṭha tuk i ti tette tete hna kan vun khan kho i ti kha zeitluk in dah kan Pa he bochan awk a tlak, hngatchan awk a tlak. Amah lawnglawng bochan duhmi Pathian si u. Naa hawikom deuhdeuh a cim mu ka Pa, khi khi ka Pa dawtnak hi na theih deuhdeuh lai. Oi khan na cu Bawipa, Bawipa bak ka thangṭhat i Bawipa nih vancung innka ong lai ka ti cu, a mak tuk ning hi. Bawipa hi thangṭhat duh tuk vemi Pathian si cu. Nunnak dihlak in thangṭhat hau cu. Nunnak dihlak in Bawipa dawt hau. Nunnak dihlak in thangṭhat hau. Nunnak dihlak a nawl bak ngaih hau. Cucaah cun kha Bawipa nih thil a tuahmi te hi Bawipa lawng lawng na zoh i Bawipa lawng lawng a nawl te kha ngaih kha Bawipa duhnak Zulh kha Bawipa nawl ngaih kha na duhnak nganpi kha na thinlung vialte a hmutu cu Bawipa si ca na duh ahcun mu Bawipa nih khan an chawnh lai an biak lai Bawipa he naa hawikom lai thluachuah kha pakhat hnu pakhat na hmuh thluahmah lai na fa kha chimh ngai thluahmah lai nan innchungkhar kha vanram si ko lai zeihmanh na ngei lo zong zeihmanh a um lo zong naa lawm zungzal ko lai cucu dawka thluachuah cu si cu Zeihmanh kan ngei le zong zeizong vialte ngeitu fa kan si cu. Bawipa nih a caan zate a kan pek lai cu. Bawipa nih kan pek hna lai e ti cu. Ka nawl le ngeih cun tang a sa cung ah kan cawi hna lai ti. Bawipa cu bochan awk a tlak tuk. Natein Bawipa cu amah le a caan te ah kanmah kan duhmi caan khan thil a tuah lo. Amah nih a khiahmi a caan te thil a tuahtu si. Cucaah cun ka bia a vun sau tuk i ti tu nih cu khi ka vun tlau tuk ve ti. Bawipa hi zeitluk in dah bochan awk a tlak, hngatchan awk a tlak a ti mi te kha, hi keimah ka ton mi te, atu Covid te khan tete ka khan i te aw kha. Atu tiang kha Bawipa nih a ka zaangfai. A zei mah tluk i ka kal aa ṭawl mi te, zarh khat a awi li kal aa ṭawl mi te. Zingzan bakin motor nih don thlahmi ti cu Bawipa nih Covid in a ka kham cu kha. Culawng zong si lo ka kal king i Covid rai a cei cing ding kum thong hnih le kum kul December thla ne nga khan Bawipa nih kal thar te ka pek cu. Mah ling kha Covid a cei cing ling kan ni kan umnak kha Oslo si Norway Norway ram Myodo chung khin si ti miki khi Oslo sizung pia in ka kui miki khi ka hrim ki kan Oslo kan sizung Oslo umnak hrim ki Covid a kaunak bik bak a si cu. Cu ahcun Bawipa nih kal thar a ka pek cu kha hawi dang ca vanchiatnak sin ah Bawipa nawl a ngaimi hna caah cun ee ti muihnak kha ceunak a kan thlen piak cu kha chiatserhnak thluachuahnak ram a kan ser piak cu Bawipa lawlaw a zohmi hna Bawipa nawl lawlaw a ngaimi hna cu hawi dang an thi lak le an ngaihchiat lakah kha kei cu Bawipa nih kal thar te nunnak thar a ka pek cu Bawipa hi khuaruahhar Pathian a si ding cu kha Amah lawnglawng aa bochanmi hna, amah lawnglawng aa hngatchanmi hna cu kha Bawipa nih thluachuahnak a pek hna hei, ti. Cucaah cun Bawipa aa bochanmi cu sihmanhsehlaw keimah kha ka bochanmi cu thluachuahnak ka pek hna, ti. Cucaah cun Bawipa aa bochanmi hna cu hi zei bantuk thil harnak thilhalnak harnak phun sikip nak zongah Bawipa nih a kan khamh ee. Tiva kam ah a khomi thingkung bantukin Bawipa nih a caan hmaan tein kha hninghnau te thei a kan tlaiter ee. Bawipa ṭhatnak Bawipa khuaruahhar Pathian sinah kha tette a kan khanter i kan umnak i Bawipa nih a kan umpimi a kan dirpimi mi kan si zia kha mi vialte nih an hmuh dih cu. Ka khat ka bawipa nih a caan hmaan te a thei a tlai i a hna oai bal lomi bantuk an si ti cu. A thei a tlai pengmi mu. Oh. A caan hmaan te a thei a tlaimi an si ti cu ka. A caan hmaan te bawipa kan thangṭhat. A caan hmaan tein bawipa nih Zei na si, Bawipa nih kan cung i thin a tuahmi kha tete kan khaan cu. Bawipa khuaruahhar Pathian, bochan awk a tlak tukmi Pathian, ngahchan awk a tlak tukmi Pathian, amah lawnglawng bochan duhmi Pathian sinak kong kha tete kan khaan cu. Aw, cucaah cun Bawipa he Bawipa he bochan hna u sih. Bawipa he thinlung dihlak in kawl hna u sih. Bawipa thinlung dihlak pe hna u sih, ruahnak dihlak pe hna u sih. Kan kaa lawng sih hlah seh, kan nunnak dihlak, kan caan dihlak, kan sining dihlak, kan zeizong dihlak in Bawipa he bochan hna usih, Bawipa he daw hna usih timi te kha te khat khat khat te kha nihin ah tette ka khan mi si Bawipa a mer tak mi kan si sualnak a lo Bawipa a mer tak mi hna cung cun Bawipa nih chiat tlung ko se a ti mi kha kan cung a tlun sualnak a lo Bawipa si hmenh selaw keimah kha ka bochan i a ka hngatchan mi cu thluachuahnak ka pek hna lai a ti mi kha kan cung ah tlun nakhnga Bawipa nih Bawipa te aa bochanmi Bawipa le lawng thinlung a pemi ruahnak a pemi Bawipa lawnglawng nifin te ka pa nih zeidah ka cawnpiak le tiah Bawipa kan pa lawnglawng kha a orhmi a fale kan si cio khawh nakhnga Bawipa nih chuahnak kan pekpiak ko seh Bawipa nih a bia a theih a ngaimi vialte nan cungah Bawipa thluachuahnak tlung ko seh Bawipa nih nan thinlung i onpiak hna selaw Bawipa hawikomtu hna Bawipa nawl ngei duhnak, Bawipa Thiang Thlarau he niftin te a ṭhu ṭimi a dir ṭimi si duhnak thinlung Bawipa nih in zaangfah ko hna seh. Bawipa nih chuahnak in pe hna seh. Bawipa nih a kan zaangfah ahcun hmaizarh kan i tong ṭhan te hna lai. Bye.